السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو سب دوست اب آپ ٹھیک ٹھاک حسن آج دا ماشاءاللہ پیارا جا خوبصورت ولاگ کرینے شروع تے ویور سورے نکلا کھڑے سورے پتہ نہیں تاکہ میرا چہرہ کیویں نظر دا پیا چہرہ کیویں نہیں نظر دا پیا ویڈیو دے ویچے تے امید کرے سو تاکہ آج دا ولاگ ساڑا خوبصورت مزیدار لیول دا تھیمن والے جڑے رہا سو ساڑے چینل نال تاکہ پیارا پیارا خوبصورت جے ولاگ دکھے سو رہا دے آج دا پاک ویلیج لائف سلیم کھوکھے آلا ویوار انشاء اللہ تعالی آج دا تو کو ویلاگ بڑا پیارا ڈگے سو اور مزیدار خوبصورت تھی والا جڑے رہا سو ساڈے چینل پچھلی بیک سائیڈ دے ٹرین ویندی پہ ٹرین دی آواز سن دے پہ آسو فیل کریں دے پیسو ٹرین دی آواز تو سنویں دا پہ میں چپ تھی گیا بھی میں کہ ٹرین دی آواز سنن ویورز تے ویور آج دا ماشاءاللہ پیارا ویلاگ ہے جڑے راز سریکی نظارے پاک ویلیج لائیو دے اج تک اساں خوبصورتی ڈیکھیسوں خوبصورت ماحول ڈیکھیسوں علاقے دا خوبصورت وزٹ کرویسوں تکوں پسند آسی اج دا ولاگ ساڈا اچھا ویور اندر آ گیا سے تے باہر نہ میں کہ پتہ نہیں تکوں میرا چہرہ کیویں دا نظر دا پے کیویں دا نہیں نظر دا پے این گل والا ساندر آ کے تھوڑی ویڈیو شوٹ کرن لگ گئے تے جی محبت لیندے رہو سارے نال محبتاں ونڈیندے رہو ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو اچ جڑے رہونڑے ویڈیو نال ویڈیو سکپ کریسو ویڈیو تہاکوں سمجھ نی لگنی ولاگ دی کیا آکھے تے کیا نی آکھاں اج دا انشاءاللہ تعالی خوبصورت جیہا ولاگ تہاکوں ڈیکھیسو پیارے پیارے سرائیکی نظارے ڈیکھیسو پیاریاں پیاریاں جاہیاں وزٹ کرویسو خوبصورت جیہاں اور کھڑے اساں فی الحال کیا بندے صبح صبح دا ٹائم ہے اساں فی الحال کچھ بھی کیا نہیں کیتا ہن آئے ہیں تے ہن ہی محنت کرنی شروع کریں دے پے اور انشاءاللہ تعالی تہاکوں پیارا ولاگ بنا کے ڈیکھیسو جڑے رہو سارے نال تہاکوں چل کے باہر دا وزٹ کروینے خوبصورت دنیا داری ڈیکھینے ہالی تاں صبح ہے شام تک چل ویسی ڈاند ریڑھی سامنے آ چکن ڈاند ریڑھیاں تو بعد چلدے ماحول اگاں دا تاکو پیارا جیا ڈکھے نے۔ ماشاءاللہ ویورز سرائیکی دی شان اے چیک کرو ماشاءاللہ خوبصورت اور پیارا جیا خوبصورت اور پیارے جیا جانور بکریاں۔ ماشاءاللہ یہ وہ آئی اڑے کہ اساں پہلے بھی ان دی ویڈیو پاتی ہوئی ہے یہ آئی اڑ دی تے اے ماشاءاللہ جڑے ساڑے اے ہلا بیری دا درخت تو کے کھا گئے ہیں اے او پیارا جہاں جانور ہیں تے ماشاءاللہ انہاں دے لے لے بھی ویچ بڑے بڑے ودن تھے دے دے پہ وینا

اور ایویں سانو جڑے رہو تو انشاء اللہ تعالی خوبصورت پیاری پیاری دنیا دکھے سو راندے لوگ اپنی فصلاں ہی فصل کپیندے ودن فصلاں ہی ودن مست ودن خوبصورت جی فصلاں دا نظارے اور بدل آئے ہوئے فصلاں دے چلو کوئی گال نہیں تے او ماشاءاللہ دیکھو ایڑ کافی دور چلا گیا ہے

لو ویور ماشاءاللہ باہرو چلدے چلدے آ گئے اسے گھر اساں چل کے تہاکوں گھر دا میں کہ ماحول ڈکھاؤ گھر پودے ڈکھاؤ پودے پیارے پیارے اور خوبصورت جے پودے اے پودا اساں نواں شفٹ کیتے پبری دا پودا اے وے سامنے گھملا تہاکوں نظر دا پیا سی سرائیکی سخاوت پبری دا پودا ماشاءاللہ شفٹ کیتے ساڈی کھجی نال آلی سکدی ویندی پتہ نی ایندا کیا مسئلہ اے ویورز چلو کوئی گال نی ماشاءاللہ اے ہن ساڈے پیارے پیارے پودے، پودیاں توں بعد تہاکوں چلدیاں ساکوں تھوڑا چھت تے کم ہے تہاکوں اج چھت دا ویو کروینے ہیں دن ٹائم دا سیڑھیاں چلدے پئے ہیں ویوا سیڑھیاں دے اتے چل کے تے تہاکوں اگے دن ٹائم دا ویو چیک کروینے ہیں چھت دا کیا سین ہے کیا منظر ہے کیا ماحول ہے چھت دے اتے۔ لو ویور آ گئے ہیں چھت تے چھت تے اساں اپنا کیتا ہی کم کر تے اساں آ کے اپنے پیارے پیارے ویوراں کوں چھت دی اپڈیٹ ڈیو چھت دا کچھ ایں طرح دا ماحول ہے۔ لوکاں دیاں ٹینکیاں ہن تے لوکاں دے مکان ہن تے لوکاں دے گھر ہن۔ اساں بس اپݨا ویلاگ بݨیندے ہوندے اساکوں اپݨے پیارے پیارے ویوراں کوں چھت دا سین ݙکھا ݙو۔ دن ٹائم دا ایہی ویوز ہوندے ہن۔ کیونکہ صبح صبح دا سورج ہی سائیڈ توں سورج نکلدے بڑا پیارا اور خوبصورت گرین بہت پیارا پیارا اور لیول دار موسم ہوندے۔ تے نال سارے کر کے کیسرا ٹاور بہوں وݙا ٹاور ہے زونگ دا یوفون دا۔ چلو او تاں ماشاءاللہ جتھاں ہن ہن لیکن وا چھت دا ویو بڑا پیارا ہے خوبصورت جیہا تھیا کھڑا ہے بادل بنے ودن اج دے پیارے پیارے بدل اے ہے او ٹاور جیہڑا میں تاکوں ٹاور دی گال کریندا پیا میں زونگ دا ٹاور ہے۔ اج دا ولاگ تاکوں ماشاءاللہ پسند آسی سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائف دا اج دے ولاگ نال ساکوں ڈیسو اجازتاں۔